Ween huet da Kand? Roueg. Sou, an hei si mer erëm bei enger neier Folg vun Let's Play Dee si wéi der gesitt, ass et rem déck gutt gelaf. Jo, ech si rem gestuerwen duerch sou e Kack-Pack. Ech ass iwwerglécklech. De Jeff wäert warscheinlech och dout sinn. Nee, de Jeff lieft. De Jeff ass okay. Ah nee, da sinn ech rem den Eenzegen, wou Pech hat. Wou ass meng Vest hin, Jungs? Ech hu keng Anung, wou ech gespawnt sinn. Ech muss dat elo mol hei checken e bëssen. Oh, ech hunn e rouden Hut fonnt. Wat fir e Pitesch hat eng AK? Ech hu bei dir alles ruined, bad damage. Oh mäi Gott. Meint dir, du wiers biergof gefuer? Joo! Do ass sou lächerlech gell, ganz éierlech dat Spill. Geet engem mega op de Sak. Am Moment jo, am Moment sinn ech wierklech déck gesackt. Vergiess en. Läit nach Mousi-Munitioun dra leien. Ech sin do gespawned wéi s kech erënneren wou ech gesot hun Kuck d'Quest ass ënner mengem Aarsch komm. Wou ech gesot hun ech wär bei engem neie Gebai gespawned, dat Holzgebai mat den zwee Stäck mat der Taverne ënnendran. Jo. Well do sin ech genau op der selwechter Plaz sin ech erëm gespawned. Ech huelen un dat ass bei der neier Stad. Dat heescht ganz uewen? Ganz uewen mengen ech. Bon ehm Ech huelen deng AK mat.

Ass net also, Wie war ass dee Muni fort? Ech verstinn dat dege Sache Betty Damage dës. Oh dee Magaziner ze sinn all gefa schon op Bemo wat leeft Di krass gell. Wëlls der Cross do sou lächer lech KM Tom du läis drop ech kréint se net eriwwer gezunn, dat ass erëm dee selwechte Problem wéi lescht Kéier. Mee ass se hunn ech se net méi an der Hand oder? Nee du leis drop, ech mengen du, ech gesin se guer net, du, jo dei dei Kierper leit drop. Ah looss se leien, ech fanne schon eng nei. Oh haal och de Mond. Ah do ass emol rem Munitioun déi ech virdrun. Huel mol d'Iessen alles mat Jungs. Ech hun all d'Stécker vun der AK konnte lass maachen, gell? Oh déi brauchs net, déi ass un der nächster AK sin déi och rem drun. Waard ech leen meng AK eng Kéier weg. Net dat wat mech sackt, dat wat mech sackt dat ass einfach nemmen dass ech dass ech rem duerch en duerch e Bug gestuerwen sin wou absolut onnéideg war, dat nervt mech einfach, keng Ahnung, ok et ass eng Alpha mee woufir ass et virun dem Update esou gudd gelaaf a lo no dem neien Update ass et nach méi schlëmm wéi et virdru war? Ech sin duerch de Bug gestuerwen, falls du dech rëm op e Server aloggs nodeem ech erausgeheit gouff zu engem houeren Dési bass, däerfs rëm 100 Sekonnen waarden, dat ass da lächerlech. An datt bons dat ech um Aarsch vun der Welt gell? Jo wat schwätzen ech nach, ech sin bei an eier Stad an der Géigend.

Ech hun hei d'Body gemaach, dat heescht kann ka keen anere Spiller méi do drop goen. Du kanns net méi looten ne? Nee. Ah ok. Bon ech bring mech op der nächstbeschter Platz em. Jo maach dat. Komm mir gi ran, mir hun keng Zeit ze verléieren soss. Ok ech hun hannert der. Hei hei gëtt rem eng Suizidfolg. Oh ech hun den Helm. Nee mee ganz éierlech Steff, du kanns mir net zielen dass et sou komplizéiert ass e puer soss emmer 100 Spawnen op der ganzer Kaart ze verdeelen anstatt se nemmen an engem Eck ze maachen.

Jo ma. Ech mengen ech fänke geschwënne mat mat mat The Forest Let's Play, keng Ahnung. Ok. Sou ass down deen leschten och. Ass down man. Boah ey, ech hun dem Tom seng Waff geholl 1911 gell? Ja. Ech wëll domat chasen, dat chased net. Looss einfach alles leien, dat ass irgendwie alles rem freck gebackt. Sou ech kucken emol op d'Tankstell freck kritt wann ech drop schloen. Hin an déi éischt Barack erem. Dann. Mir passen op Barack op, géi du ran, sees de eis was de wëlls. Eng Jacke hat den op dem Bett. Ech wëll awer net riicht wierklech dru kommen. Ech hunn d'Vest net gold, Tom. En Rucksack, pristine, blo. Eng.

Oh, wat ass dat doten dach esou gay! Ech freeë mech op dee wou meng Läich fënnt. Wéi? Ech freeë mech op deen dee wou meng Läich fënnt. Ech hunn eng kleng, ech hunn eng kleng Noriicht a mengem Männchen hannerlooss. Yay! So Yippie-Yayey oder wat? Ah, loose mer jo mol e bësse méi rof, dat ass mol net esou schlecht. Ech lo bei Lambermill sinn ech lo. Dat kann e bëssen dauere bis ech alles eriwwer geswitcht hunn iergendwéi. Ja, dat dauert. Mee do einfach do duebel drop klicken, da geet et schnell. Gëff Gas, mir hunn net éiweg Zäit. Mee wann ech duebel drop klicken, da verschwënnt et. Nee, et geet eriwwer iergendwou op eng Plaz. Ëmmer duebel drop klicken, hëpp, dack, dack, dack, alles eriwwer a fort. Gëff Gummi. Ah, Zombie, gëff de Sou.

Ähm. Ja, ja. Fir an de Wäit. Und wir warten, und wir warten, und wir warten yeah. auf. Ja. Okay, das gut nas raus. Komm, mir verpisst neis. Kommt mat.

Hie fënnt nach nei Methoden sech hei ëmzebréngen, hie gëtt nach ganz kreativ. Ech fannen se misste mol endlech eppes abauen dass de kanns bei denge Kollege spawn. Nee mee wéi gesot dat wär mega onfair. Wéi war et ass der schäisegal. Jo nee du bass, stell der dat einfach vir du bass op engem Airfield, du bass an engem Gefecht, du erschéiss ee vun deenen aneren, no zwou Sek, no enger sommar enger véierel Stonn ass e rëm do an e kann sech rëm mat senge Waffen ausrüsten. Jo an der Géigend, an der Géigend, du muss jo net direkt niewent hinne spawnen. So mee elo. wéinst an engem an keng Ahnung bei Elektro oder sou weess de. Ech fannen et, ech fannen et scho gutt sou, mee se sollen einfach hir hir Spawnpunkten e bësse besser verdeelen anstatt d'Spawnpunkten all Guewen an de Rätsel eck ze setzen. Peter de Benz ass schonn 300 mol duerch Fielse gefreckt, firwat kann ech dat net? Well seng Päif passt.

Wees ech verstellen de Ben sa freckt wierklech esou oft duerch d'Fielsen an an ech keng Ahnung. Ja Mann. Hier los. Da mengst du du has der Muni an denger Waff oder hues du gläich wéi dran. Sou wat war ech am Fiels. Ja dat ass kack bei der Mous, du kriss kee Magazin fir d'Mousen. Tausend Wege ins Gras zu beissen, die nicht funktionieren wenn man's braucht. Genau dat, genau dat. Jo, dat ass esou. Ech war grad am Fiels, gell, soss se erëm rausgaangen. Da raffs de mol enke den Aasch op fir ze stierwen an da frecks de och net. Oh, komm, also vun hei erof, geet dat och? Wann ech frecke ginn ech en Nee. Jo, geet dach. Oh, ass du mol e. Frecke ginn ech en Nee. Oh, super. Dat do ass. Jo, et ass béis, eppes an engem Let's Play ze soen.

Do ass sou traureg gell. Dat ass wierklech bessen traureg mëttlerweil. Hello is anybody there who wants to kill me? Ooh meng Jacket ass badly damaged duerch déi scheiss Zombien déi mech grad attackéiert hun. Wees de waat ech hu mech einfach de Bierg erof, dat geet vill méi séier. Aa, main Hunting Bag ass och badly damaged mëttlerweil, holy scheiss. Hui! Extra nei Saachen a wat geschitt? Da gi vreckt well sou schäiss Zombie mech eng Kéier schloen. Hm, ech rumm mech wéi wäit ech muss kache bis bei déi nächst Stad. Da schaffs du deng Fro, weess déi wat vu mer hirennen? Da kann ech net drécken. Wat ass, wann ech mech lo aus an aloggen? De Jeff ass iwwerschnell! Jo.

Oh, mir ginn hin an der Bréck. Ah, 100 Sekonne warten. Dann Dick kommt een, Base. muss geet grad fort duzen, ne? Bon, ech géing soen, hei, mir gesinn ons bei der nächster Folge erëm. Ech hunn och kee Bock méi opzehuelen. Mir si bei 17 Minutten, dat muss duergoen. Ech hoffen, dass se dat elo iergendwann fixen, dee Problem, well dat do ass eeschhaft net sérieux. Ech géing soen, da gesi mir ons bei der nächster Kéier. Merci fir d'Nokucken. Ciao. Au. Salut. Au.